Aşyk bolmak, adamyň ewelüsti ösüşi bilen hökmany suratda bir baglanyşygy bolmaly. Ýöne näme üçin akylsyz, manysyz işleri etmek üçin beýle güýçli bir duýgy bilen baş-başa galýas? Şeýle-de bolsa bu soraglary diňe sungat işgärleri, ýazyjylar ýa-da filozoflar soramaýar. Alymlar aşyk bolmagyň sebäplerini tapmak üçin asyrlarboýy gözleg işini alyp barýarlar. Aşyk bolmak duýgusyny başdan geçirenimizde, bu işi ýerine ýetirýän baş gahrymanyň ýüregimizdigini pikir edip bilersiňiz. O wagt sizi tolgundyrýan, sizi sizden alýan zat ýürekmi ýogsa beýinmi? Jogap belki ikisem bolup biler. Geliň indi bolsa aşyk bir beýnide nämeleriň bolup geçýändigini ele alalyň. Aşyk bolmagyň köp sebäplerini sanap bileris, olar kişiden kişä üýtgeýändir. Şeýle-de bolsa gözlegler ilkinji gören badyň aşyk bolmagy, özüne çekiji bir düşünjäniň iň ýokarda durýandygyny görkezýär. Geliň, bu düşünjäni ele alyp başlaly. Özüňe çekijilik, ünsi we maksada gönükdirilen özüni alyp baryşyň bir görnüşi höküminde kesgitlenip bilner. Elbetde, görnüşimiziň dowam etmegi üçin özüne çekijilik möhüm ähmiýete eýedir. Şonuň üçin özüne çekiji ýüz görenimizde hakyky lezzet alýarys.
Aşyk bolmak beýniniň haýsy böleklerini işjeňleşdirýär? Beýni himiýasynyň seljermesi beýniniň belli bir lezzet we sylag sebitleriniň, esasanam, orta orbitofrontal korteksiň özüne çekiji adam ýüzlerini görmegi bilen hereket edýändigini görkezýär. Gulaga romantik gelmese-de, adamlaryň beýnisi gözüň daşarda bolmagy üçin niýetlenendir. Mundan başga-da, başga bir adamy özümize çekenimizi duýanymyzda, beýnimiz oňa gönükdirilýär. Beýleki adamlara, daşky görnüşimize, işimize we hatda saglygymyza hem üns bermeýäs. Sebäbi biz aşyk bolup başlaýas. Söýgi diýlende, ilkinji bolup dopamin gormony aklymyza gelse-de, has möhüm iki neýromodulýatory, oksitosin we wazopresini ýatlamak mümkin. Bu jübüt, köplenç, baglanma we aragatnaşyk gurmak bilen baglanyşygy bilen tanalýar. Başgaça aýdylanda, oksitosin we wazopresin diňe bir romantik gatnaşyklarda däl, eýsem, terbiýeçilerimiz bolan ene-atalarymyz bilen gatnaşygymyzda hem uly rol oýnaýar. Şeýle hem baglanyşyk gurlanda, esasanam orgazm, dogluş we ene süýdi bilen iýmitlendirmek ýaly tejribelerde we temamyz bilen baglanyşykly romantik gatnaşyklarda köp bölünip çykýar. Rutgers uniwersitetinden Helen Fişeriň pikiriçe, söýginiň başlangyç döwründe dopamin we PEA derejesi iň ýokary derejä ýetýär. Bu döwürden soň bu himiki maddalaryň derejesiniň näme üçin peselýänligi hem belli däldir. Ýöne munuň sebäbi beýniniň öz dermanlaryny öndürmek üçin birhili çydamlylygy döredendigi sebäpli bolup biler. Iň soňunda olary adaty derejeden has ýokary derejede öndürmegi bes edip biler. Aşyk bolmagyň sebäpleri barada ylmy dünýäsiniň hem bir topar gyzykly teoriýalary bar. Olaryň birinjisi söýginiň baglanyşyk nokadynyň kellesiniň süňkünde bolandygyny aýdýar. Häzirki wagtda bioantropologiýada işleýän köp gözlegçiniň pikiriçe, kelle süňküniň galyňlygy adam görnüşlerini üýtgedip, ewolýusiýa zerurlygyny döretdi. Adamlar iki aýaklarynyň üstünde ýöräp başlanlarynda iki aýaklarynyň arasyndaky süňkler hem üýtgäp başlady. Bu üýtgeşiklik bilen adamlar indi kiçi bäbekleri dogurmaly boldular. Ýogsam, bäbekleriň kelleleri çaga kanalyndan geçip bilmezdi. Gysgaça aýdanyňda, adamyň iki aýak arasynyň gysylmagy bäbekleriň has kiçi wagty heniz ulalmanka dogulmagyny üpjün etdi. Pikir edip görüň, köp haýwanlaryň çagalary täze doglan badyna özleri hakda alada edip, öz başlaryny çarap bilýärler. Ýöne, adam çagasy bu dünýä inende birneme kömege mätäç. Ynsanlar kämillik we ulalmagyň köpüsini ene garnynyň daşynda tamamlaýar. Bu hakykatdan hem iki sany möhüm ösüşe getirdi. Birinjiden, adamlar ösüşiniň köpüsini ýatgynyň daşynda tamamlaýandyklary sebäpli, adam kellesiniň beýleki süýdemdirijilerden has uly bolmagyna sebäp boldy. Ikinjiden, çaga ideg etmek we terbiýelemek Ene-atalar üçin uly wepalylygy we kynçylyklary aňladýar. Perspective on Physiological Science žurnalynda çap edilen gözlegiň netijesine görä, bu ýerdäki söýgi ene-atanyň we çaganyň arasyndaky baglanyşyk guraly hökmünde çykyş edýär. Bu goşundy guralyň üsti bilen ene-atalar öz çagalaryna zerur bolan kömegi we wepalylygy, söýgini görkezýär. Şeýle-de bolsa, bu goşulma mesele söýgi hakdaky hemme zady düşündirmek üçin ýeterlik däldir. Adamlar näme üçin aşyk bolýarlar diýen soraga jogap tapmak üçin şuňa meňzeş görnüşlere seretmek hem mümkin. Söýgi barada aýdylanda adamlaryň özüni alyp barşy şimpanzelere we maýmynlara garanyňda has köp syçanlara meňzeýär. Bu syçanlar tebigatda ýeke ýan ýoldaşly haýwan görnüşleriniň biridir we çagalary ene-atalar tarapyndan terbiýelenýär. Bu bolsa, söýgi hakda syçanlardan öwrenmeli zatlarymyzyň köpdügini görkezýär. Santa Klara uniwersitetiniň newrologik ylymlarynyň professory Don Wan, Syçanlaryň hakyky söýgini näderejede aňsatlaşdyrýandygyny göreniňizde geň galmak mümkin däl diýdi. Oksitosin we wazopresiniň bölüp çykmagy, ilkinji nobatda, özünden başga başga birine çuňňur we romantik duýgulary duýmak üçin jogapkärdir öýdülýär. Bu garmonlar syçanlara goşmaça berilende, syçanlar öz ýanýoldaşlaryny unudyp, öňüne gelen her syçan bilen bile bolmaga synanyşýar. Gysgaça aýdylanda, bu iki sany gudratly garmon syçanlardan aýrylanda, Ölüm bizi aýyrýança diýen sözi ýalan bolýar. Şeýle-de bolsa, bu garmonlar ynsanlary-da aýyryp, ony yzyna getirmek mümkin däldigi sebäpli, munuň nähili täsir etjekdigi belli däl. Emma romantik duýgularymyzda oksitosiniň we wazopressiniň roly gaty uludyr. Söýgi üçin başga bir ylmy düşündiriş, söýginiň we ýeke ýoldaşlygyň esasy sebäbi erkekleriň öz bäbeklerini öldürmeginiň öňüni almakdyr. Bu gaty gyzykly teoriýa Milli ylymlar akademiýasynyň bir neşirinde çap edildi. Ene maýmynyň çagasy bolanda, erkek maýmynyň aladasyny edip bilmeýär. Çünki bütin gün çagasyna ideg etmek bilen geçýär. Şonuň üçin erkek maýmynlar öz çagalaryny öldürýär we öňküje durmuşyna geçmäge synanyşýar. Şeýle-de bolsa bu jandaryň öz görnüşini ösdürmesi uzak möhletli köpeliş üstünligi tarapyndan gaty manysyzdyr. Şeýlelik bilen maýmynlar çagalaryny öldürmekden gaça durup, söýgi-kuýuny artdyrdylar. Şeýlelik bilen erkek maýmyn çagasyny we ýoldaşyny gowy görse, olary söýse, enäni we çagany terk etmek, ikisini ýa-da birini öldürmek islemez. Bu teoriýalaryň hemmesinden söýginiň köplenç iki adamy bilelikde terbiýelemegiň usulydygy düşüniklidir. Şeýle hem söýginiň beýnimize nähili täsir edýänligi baradaky soraga henizem köp jogap ýokdur. The Independent neşirinde çap edilen makalada söýgi adamyň içindäki öldürmek isleg sebäpli dörändigi aýdylýar. Şoňa görä, adamlar birek-biregi öldürmek islegini beýleki süýdemdirijilerden alty esse köp duýýarlar. Bu gaty ýokary. Beýleki tarapdan, adamlar ösen dil ukyby we süýdemdirijilerdäki iň ösen beýni bolan janly görnüşlerdir. Beýniniň bu goşmaça giňişligi adamlary duýgularyny has çuňňur duýmaga we käte durmuşda ýaşamaga itergi berýär. Durmuşyňyzda şeýle birine aşyk boluň welin, bir owurt suwuny, bir döwüm çöregini siziň bilen paýlaşsyn. Şeýle birine aşyk boluň welin, söýginiň iň owadan görnüşini size ýaşatsyn. Her gün eliňizi açyp Hudaýa ony size bererligi üçin doga ediň siz. Soňky demiňize çenli demini ýüzüňizde duýun. Mähriban dostlar, bilimi has köp kişä söýdürmegimiz üçin, has köp kişiniň bilimi söýmegi üçin we biziň-de has köp zatlary paýlaşmagymyz üçin bize maddy tarapdan goldawyňyzy berip bilersiňiz. Eger-de maddy tarapdan goldaw bermek isleseňiz, maňa Instagram-yň üsti bilen ýazyp bilersiňiz. Goldawlaryňyz üçin öz minnetdarlygymy aýtýan. Mähriban dostlar, bu wideomyzyňam soňuna geldik. Wideo göwnüňizden turan bolsa laýk goýup dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň. Kanalyma agza bolsaňyzam hoşal bolardym. Indiki wideolarda görüşýänçäk hoş sag boluň.